i nga yi tlhe i ya yi tlanga se i tekile after some years hi ku se ku na laha a ngo it's like i nga ni holovisi na vana va mina which means se i tekini like that i nga ni holovisi na maxaka ya mina leswi vanhu va nga relateku ka swona kahle kahle content ya oscar makamu his creativity his song writing skills

ya bula yini hi oscar makamu na ahiya ncakunya oscar makamu ahiya sola oscar makamu ni there is nothing wrong oscar makamu lexi a nga xi endla namuntlha ni ya vulavula hi contribution ya oscar makamu ka vatsonga entertainment na contribution ya oscar makamu na majovani sisters ka vutsonga vutsonga and vatsonga entertainment leswi ni ya ku ni ya vulavula hi swona namuntlha so oscar makamu i hi nyike singili from his upcoming album leyi ni pfumela ku yi ta huma within a short space of time uh, this single track vitaniwa timtswana so when i was listening to the song ku na something xi nga ni tala miehleketweni and then i saw it to be important ku ni ta ni ta burisana n'we hi swona kumbe hi ta hi ta meka mixana since you are home of talent and analysis Kasi ka Makam came to the game sometime, I'm not sure when. Hikuva uh, I think album leyi yaku a yi release sweswi i number 10. Mina the song leyi nga ni introduce ka Oscar Makamu i Manyoro ya rirhandzu. I yo yi nga ni introduce ka Oscar Makamu. Then from there I started following Oscar Makamu ni twa ku what's happening Oscar Makamu and everything. So somehow somehow I fell in love with his content. Kasi ka makamu it's like a nga tlangi mindzumba, a nga tlangi Xitsonga electro, i tlanga leswiya mina ni swi vitanaka Xitsonga traditional music leswi tlangiwaka hi va Eckson Maluleke, Dingani David Mathebula, Doctor Thomas Chauke a swi tlanga na hi vo Matswa Bemuda. Kasi ka makamu tells switori swa le okay a ni lava ku ta ku swa le switandini but no a na a na ha ri kona kwalaya. Swa le mindyangwini.
Swi leswi humelelaka emindyangwini and then ya videographer yena yi hi hlamusela swo kahle yi hi hlamusela switori swa le mindyangwini and then Oscar Makam can project himself as eka tirholo to hambanahambana is not like one line ma swi twisisa so ni ta ni ya bula hi contribution ya Oscar Makam ka Vatsonga entertainment na Vutsonga music u tlanga rholi yi kulukumba leyi vanhu vo tala va langutaka nga ku a va yi tekeli nhlokweni when it comes to uh, development ya language na ku hlayisa language so lexi oscar makama a nga xi endla ka vatsonga entertainment he came to vatsonga entertainment a fika a endla music wo ka wu nga ri seasonal music wa oscar makama a wu seasonal i nga wu tlanga namuntlha for example eh, poso poso poso ya vukati a nga yi tlanga namuntlha yi nge se teka i nga yi tlhe ya yi tlanga se i tekile after some years hikuva se ku na laha a ngo it's like i nga ni holovisi na vana va mina which means se i tekini like that i nga ni holovisi na maxaka ya mina leswi vanhu va nga relate-aka ka swona kahle kahle content ya oscar makamu his creativity

loko n'wana a humesa risimu ri va ka high rotation vanhu as soon as possible va rivala wehe va huma ka va focusa but if they can relate to the content leyi taku na yona kumbe tiscenario leti i taku na tona loko sikamakamu a yimbelela hi ku loveriwa loko ri i tshama i loveriwa kumbe i tshama i lose someone close to your heart you can relate to such things and tinsimu ta hi ndlela yeleyo a ti a ti humi moya ti tshama ti ri koho hi laha ku nga heriki So contribution ya Oscar Makamu ka ka ka Botsonga. I'm done with uh, that part ya Botsonga entertainment ka Botsonga. Eyi hlayiso ya ririmi. Loko a kha a yimbelela la. It's like there are some things um wanu ni ka xikombiso yini. Hi le ka ka ka ka ka the latest one Timsana. There's this part where Majuban sisters vongo eh hi hanya bya tihlampfi ta hanya na tingwenya which means ku hanya yini ku tirha vutlhari ntsena and then while I'm on that one ya timbyana uh, that one is a powerful offering after leswaku swi ri ku humeleleni la tikweni as we know ku it's like uh, let me say last month or the past few weeks Nambara ya ti let me say gender based violence a yi tlakukile and then Oscar Mackay came a hi nyika timbyana it's like where la majority sisters va hlamusela ku it's like vavanuna it's like va dangerous as soon as a sungula ku pfula nomu i n'wi yingisela you are gone i ta ku endla ku i dya padarata i ya n'wi vona loko ma ha ri swin'we loko se i ri pregnant yes a jamba ku darata a ra van'wana handle loko ku wa vulavula a ku murha loko a heta ku ku murha loko wa n'wi tshika a ku dlaya a ku dlaya na n'wana such things hi swoho swi nga na nkoka it's like always reminding people ku this can happen after this and this swi endla ku vanhu loko va teka ti-decision va teka ti-informed decisions so oscar makamu is one of the best ka vunanga bya xitsonga Just follow him. He's going to release an album soon, soon, soon, so that you can hear. This new blah and so, and then from there, my one is like, uh, menga menga wa mi vona swilo ku hambana leswi mina swi vonisaka swona that's fine i mihleketa after all ya pfumeleriwa ku hambana a na vhela a hi nga ta fana hi te ku hambana misaveni and then um, xin'wana xa kona xi nga ta xi eda i yini i don't think there is something else lexi nga xi edaku i ku mi subscribe hi kurisa channel ya mahlweni and then mi tlhe mi checka there is this other channel it's called uh, glen life with glen ya yeah. life with glen life with glen ku ta va ku ri na content leyi nga ta va kha yi ta through that channel

hi nga pfumeli xin'wana xi hi divhayida kumbe xi nghenela xikarhi ka hina it's like we are in this together one thing lexi ni nga ta ka ni nga xi encourage let's all be creative hi nga tekelani content and everything because sweswo swi nga endla ku va na swivulavula swo hambanahambana by the way before ni vulavula swo tala ni khensini subscribani hi kurisa vutsonga bya hina hi kula xikan'we ku ya mahlweni inkomu